Rtl, de Journal mat haut dësen Haapttitelen, D'Ëmfeld fir d'Industrie bleift schwiereg, seet d'Industriellefederatioun, déi eng Aarbechtszäitverkierzung irresponsabel fënnt. Nom Tunnel Schieburg weider schlecht Nouvellë fir d'Zuchpassagéier aus dem Éislek. Wéinst Fiels, dee gerutscht ass, bleift d'Streck Richtung Norden op d'mannst siwe Wochen zou. An d'Kris bei Silicon Valley Bank an Credit Suisse mécht Drock op d'Bourssen. D'EZB setzt iwwerdeems de Leetzëns weider an d'Lut. Gudden Owend. Am Journal d'Affaire hat fir vill Opreegung gesuergt. Um Stater Geriicht ass haut d'Urteel gesprach ginn géint déi zwee fréier Gemengebeamte vun Hesper, déi iwwer 20 Joer laang Sue verontreit hunn. Siwe Joer Prisong, dovunner d'Halschent mat Sursis fir den Haaptugekloten. Fir säi Komplice gouf et fënnef Joer, dovunner dräi mat Sursis. Déi zwee Ugeklote kruten ausserdeem eng Geldstrof vu 50 respektiv 30.000 Euro. D'Suen, déi se ënnerschloen hunn, musse se och zréckbezuelen, Anne Wolff. Den Haaptugeklote muss dobäi iwwer 5 Milliounen un d'Gemeng zréckbezuelen. Donieft gëtt och de léséierte Gemengesyndikat entschiedegt. Wat hie vun den ënnerschloene Sue kaaft huet, gouf saiséiert, dorënner Immobilien a Luxusgefierer. An de Prisong muss de Mann awer net méi, well hie schonn zanter 2019 bis dëse Februar an Untersuchungshaft souz. kéint ee soen, datt dat an déi Richtung geet, déi mer eis erwaart haten. Dann hu mer natierlech op där anerer Säit de Volet civil, de ganze Schuedenersaz, dee gefrot ginn ass. Wäit iwwer 5 Milliounen si gefrot ginn. An et sinn déi 5 Milliounen ginn. E puer Euro si warscheinlech net accordéiert ginn. Dorauser schléisse mir, datt par tâche de responsabilité hei net zrëckbehale ginn ass. Ech menge soss wier de Montant manner héich gewiescht. Am Prozess war d'Fro opgeworf ginn, ob d'Gemeng net Matschold un hirem Ongléck wier, well een hätt misse mierken, datt am grousse Stil Rechnungen u Firme bezuelt ginn, déi et guer net gouf, an déi Suen a Wierklechkeet op de private Konte vun den Ugeklote gelant sinn. Also ech muss scho soen, datt ech et géing falsch fannen, wann eng Responsabilitéit vun der Hesper Gemeng zréckbehale gi wär. Et wär nach grad just de Comble, wann een, dee géif der Hesper Gemeng 5 Milliounen klauen, nach géif e Kaddo kréien dofir. Nach géif en Deel zréckgréie vun deem, wat e geklaut huet. Mir hunn hei eng kriminell Affär. Hei ass Sue geklaut ginn, detournéiert ginn, an dann däerf deen net nach e Kaddo kréien dovunner, vun deem, wat e geholl huet. Also et ass gutt, datt emol scho kloergestallt ginn ass, datt d'Hesper Gemeng an där ganzer Affär do kee Feeler gemaach huet. Fir d'Gemeng wier d'Saach deemno gutt ausgaangen. Den zweeten Ugekloten muss eng Komma siwe Milliounen zréckbezuelen. Och bei him goufen eng Rëtsch Gidder saiséiert. D'Urteel ass elo weder esou dramatesch schlecht ausgefall fir mäi Client, dass ech elo géing soen, mir maachen onbedéngt Appell, nach ass et esou super gënschteg fir mäi Client ausgefall, dass ech géing soen, mir maachen op kee Fall Appell. Mir kréie jo elo eng Kopie vum Urteel mat der detailléierter Motivatioun. Ech liesen déi, mat deem Respekt, deen ee vis-à-vis vun enger Geriichtsdecisioun muss hunn, an dann diskutéieren ech mat mengem Client, ob mer Appell maachen oder net. Mat ugeklot war och e lokale Geschäftsmann, deen haut net do war. Hie krut 12 Méint Prisong mat integralem Sursis an eng Strof vu 15.000 Euro. All d'Partien hu lo 40 Deeg Zäit, fir an Appell ze goen.
Keng Chance fir d'Leit, déi vum Éislekir mam Zuch an d'Stad mussen oder ëmgedréit nom Tunnel Schieburg lo dat hei. Tëscht Ettelbréck a Klierf wäerten an de nächste Woche keng Zich fueren. Et dauert op d'mannst siwe Wochen, bis de Fiels ënner Bierden stabiliséiert gëtt. Do ware jo virgëscht vum ville Reen Buedem a Steng gerutscht. D'Streck huet misse gespaart ginn. Och am Tunnel Schieburg, dee sollt no der Ouschtervakanz opgoen, kommen d'Aarbechten net viru wéi geplangt. De Christophe Hoschar erkläert.
Mir sinn un der Sauer, net wäit ewech vu Bierden. Dësen Tunnel ass zanter leschte Weekend zou a wäert et och nach fir eng länger Zäit bleiwen, wéinstens nach siwe Woche laang. Et gëtt op den Avis vum Expert gewaart. Dëse Rapport misst am Laf vun der nächster Woch virleien. Den Expert ka feststellen, datt zousätzlech zu deem, wat jo souwisou scho virgesi war do gemaach ze ginn, nach zousätzlech Maassname mussen do getraff ginn. E kann och zum Beispill, wann en eng Aarbechtsmethod proposéiert, déi deer Situatioun ugepasst muss jo dann och gemaach ginn, datt dat e bësse méi laang dauert, well do muss eng Saach no där anerer gemaach ginn an net kann parallel geschafft ginn. Réckbléckend, Zanter leschte Summer lafen d'Maintenancsaarbechten op dëser Plaz. Op dem 270 Kilometer laangem Lëtzebuerger Äisebunnsreseau ginn et op enger Längt vun 13 Kilometer Fielswänn, de Gros am Norde vum Land, Un enger vun dësen Fielswänn bei Bierden gouf bis Enn leschter Woch geschafft. Fir do Stabilisatiounen ze maache vu klengem Gestengs mat Filet'en a mat Drot wat do driwwer gespaant ginn ass. An dunn hu mer festgestallt, do war ausserhalb vun der Zäit wou do geschafft ginn ass, war en zimlech décke Fielsblock hat sech gelockert an dee war erof gerutscht bis op déi Plaz wou en normalerweis och soll leie bleiwen, sou dat näischt extra ass do virkomm ass. D'Sécherheet vun den CFL-Passagéier an dem Personal huet Prioritéit. Dofir bleift d'Streck vun Ettelbréck erop an de Norden fir wéinstens nach 7 Wochen gespaart. E Bus-Ersatzdéngscht gouf agefouert. Status quo dann och beim Tunnel Schieburg. Dëse sollt den 17 Abrëll nees opgoen. Deen Datum kann elo net agehale ginn. 10 Buerunge waren programméiert, elo wär ee bei iwwer 70 Buerunge mat Sprëtzbëton. Muss een dozou soen, datt een richt iwwert der Aarbecht selwer feststellt, wéi de Fortgang ass vun den Stabilisatiounsmaassnahmen, déi jo doranner bestinn, d'Foragen ze maachen, wou dann Beton injektéiert gëtt, fir déi Zone, wou dat lassend Gestengs am Bierg do hänkt, ze verfëllen an ze stabiliséieren. Zanter Enn August ass de Schibuerg zou. Bis den Tunnel fir den Zuchtrafic nees opgeet, mussen déi Éisleker nach vill Gedold hunn an et wäert och nach vill Waasser d'Sauer erof lafen.
Jo, klengen Trouscht dann fir d'Leit, déi lo vläit noutgedronge vum Zuch op den Auto ëmklammen. Nom 95 er an dem Diesel haut, gëtt muer och den 98 er Bensinn méi bëlleg, an zwar 2,6 Cent de Liter. A mir bleiwen am Norde vum Land. Jorelaang gouf no engem ideale Site gesicht. Lo soll déi nei CGDIS-Kasär vun Dikrech an Ettelbréck op de Fridhaff plënneren. Op méi wéi zwee Hektar kënnt dee wichtegsten a gréissten Interventiounszenter aus dem Norden. Gëschter Owend gouf de Projet zu Dikrech virgestallt, Tim Oryse.
Ma den Interessi vum Public war relativ limitéiert, vill Still bloufen eidel. E grousse Projet mat grousser Envergure, eng Kasär wou ronderëm d'Auer Leit prett sinn fir am Noutfall ze hëllefen, fir eng Regioun déi immens séier wiisst. Et ass eng Kasär wou ee ka rechnen, datt herno eng 20 bis 25 haaptberufflech oder fräiwëlleg Pompjeeën ronderëm d'Auer am Asaz sinn, also oder do si fir an den Asaz ze kommen. Mee do derniewent wäerte mer och Büroen hu vun der Zone de secours Norden. Vum neie Gebai um Fridhaff aus, aktuell eng grouss Wiss, wäert d'Koordinatioun fir déi aner Zentren am Norde gemaach ginn. Material a gréisser Spezialgefierer gi stockéiert. Um Fridhaff entsteet op gutt zwee Hektar ee vun de gréissten Interventiounszentren vum Land. Zone zwou, Übungsinfrastrukture sinn do virgesinn. Dat ass engersäits eng real Brandübungsanlag, wou mer kënnen de Pompjeeën ënner reale Konditiounen d'Hëtzt an d'Feier nobréngen an eben en Terrain fir eis Hondsequippen, fir datt déi eben och do kënnen üben. Déi aktuell Zentren zu Ettelbréck an Dikrech si kapazitéitstechnesch un der Limitt ukomm. Laang gouf no engem Alternativterrain gesicht, Engem deen d'fofzéng Minutten Zil ka garantéieren. Dann hu mer natierlech an eisem PNOS, eisem nationale Plang fir d'Organisatioun vun den Secoursen, hu mer jo dat grousst Zil, dass iwwerall am Land a manner wéi fofzéng Minutte muss Hëllef op der Plaz sinn. Bah, fir dat Zil ze erreechen, ass et wichteg, dass mer eben och déi néideg Infrastrukturen hunn. Fir datt d'Aarbechte kënne lass goen, muss den Terrain awer nach reklasséiert ginn. Ouns gréisser Retarden kéint den neien cis 2026 ageweit ginn.
D'Lëtzebuerger Industriefederatioun huet haut hire Bilan vun Zjort presentéiert. Duerch de Krich an der Ukrain an déi héich Energiepräisser wier een nach ëmmer an engem schwieregen Ëmfeld. D'Fedil huet do dernieft awer och hir Proposen a Fuerderungen am Virfeld vun de Walen virgestallt. Eng Revendicatioun betrëfft dobäi d'Aarbechtszäiten, réckt Thill. Eng Aarbechtszäitverkierzung kënnt fir d'Fedil net a Fro. D'Propos vun der LSAP, déi an déi Richtung geet, wier irresponsabel, seet de Generalsekretär vun der Federatioun. Si fuerderen dogéint, datt déi effektiv Aarbechtszäit misst eropgesat ginn. Dat heescht, een, dee 40 Stonne bezuelt gëtt, soll och 40 Stonne schaffen. Dat wier nämlech dacks net de Fall. Duerch déi Reformen, déi an den leschte Joere gemaach gi sinn, duerch déi Congéen, déi alleguer bäikomm sinn, déi legal Congéen, déi Congéen, déi op familiär Situatioun baséiert sinn, an esou weider ass déi Aarbechtszäit iwwert d'Jaren erofgaang. D'Fedil fuerdert dowéinst, datt keng nei Congésdeeg solle bäikommen. Eng weider Revendicatioun geet Richtung Bréissel. Bei der Industriepolitik misst een ophalen, sech selwer am Wee ze stoen. Wann d'Europäesch Kommissioun elo wëll d'Industriepolitik dynamiséieren, da bréngt se e puer forsch Weeër, wéi een dat kënnt maachen. Direkt hannendru seet se awer, Mee selbstverständlech, dat, dat, dat, dat, dat bleift awer wéi et ass. An dat ass fir eis eigentlech eng Zougeständnis, datt ee wuel eppes wëll maachen, datt ee sech awer d'Moyen net wëll ginn, datt een eigentlech dee Kader, dee bis elo deels am Wee stung, fir dynamesch hei kënnen ze sinn, wëll bäibehalen an trotzdeem d'Zil wëll erreechen. Dat ass fir eis e Widdersproch. Zënter der Corona-Pandemie an de Schwieregkeete bei de Liwwerketten ass jo och nees de politesche Wëllen do, fir d'Industrie an Europa ze stäerken. C'est bien de vouloir produire local, mais il faut aussi en donner la possibilité, ça veut dire donner des terrains, ça veut dire donner des autorisations rapidement et puis il faut aussi qu'on reste très attentif aux approvisionnements pour certaines matières premières qui viennent d'en dehors de l'Europe, mais évidemment que la Fedil ne peut que se réjouir de la volonté affirmée de réintroduire l'industrie dans le pays et en Europe. Allgemeng wier een zënter gutt engem Joer an engem schwieregen Ëmfeld. Virop déi héich Energiepräisser maachen der Fedil Suergen. Well d'Entreprisen aus dem Secteur meeschtens Laangzäitkontrakter mat Stroum a Gasfournisseuren hunn, géinge vill vun hinnen elo réischt d'Präisexplosioun ze spiere kréien.
An och a Saachen Industrieproduktioun, Bei Dupont Teijin Films solle jo 160 Aarbechtsplazen ofgebaut ginn, well d'Produktiounslinnen zougemaach ginn. De Moien haten d'Gewerkschaften LCGB an OGBL eng Protestmaniff virum Siège vun der Firma zu Contern. Et gëtt gefuerdert, datt ee Plan de maintien dans l'emploi ausgehandelt gëtt. Den Aarbechtsminister an de Wirtschaftsminister hätte sech och engagéiert an deem Sënn, Drock op d'Direktioun ze maachen, déi wier net enthusiastesch gewiescht. Dobäi hätt de Betrib jorelaang vu Staat a Mataarbechter profitéiert. Säit Joren huet de Betrib strukturell Problemer, déi ëmmer nees duerch Kuerzaarbecht oder aner staatlech Hëllefsmëttel, genau esou wéi duerch den Engagement, d'Flexibilitéit an d'Verfügbarkeet vun de Mataarbechter fir hire Betrib konnten opgefaange ginn. Säit Joren hunn d'Mataarbechter d'ETF-Direktioun drop higewisen, datt mussen Investissementer kommen, fir de Site hei zu Lëtzebuerg nach méi kräfteg an stabil ze maachen. D'Leit hu weider geschafft, hu sech an hiert Privatliewe fir de Betrib geopfert. An dat heiten ass elo de Merci!
D'Direktioun hirersäits war just bereet per Communiqué Stellung ze huelen. No Entrevuë mam Aarbechts a mam Wirtschaftsminister a mat de Gewerkschafte wéilt ee virun e konstruktiven Dialog féieren a fair, séier a machbar Léisunge fir all betraffe Mataarbechter fannen, heescht et an engem Schreiwes. Invité de Moien bei eis um Radio war de Jean-Marc Wagener vum CEPAS, dem Centre Psycho-Social et d'Accompagnement Scolaire. Thema war do déi non-formell Bildung, déi Jonker bausst dem normale Schoulsystem erreeche soll, mat fräiwëllegen Aktivitéiten. Déi sollen d'Stäerkte vun de Jonken definéieren an ausbauen. Et wär eng Offer, déi bei der Jugend gutt ukënnt. Déi Jonk, déi sinn immens dankbar an immens frou einfach vun der Idee hier, datt se net nëmmen als Schüler gesi ginn, mee als Mënsch, als Mënsch mat Schwächten, mat Stäerkten, mat Gefiller, mat Emotiounen, mat Wënsch an eben net just reduzéiert ginn op dat, wat d'schoulesch, de schoulesche Kontext ebe vun hinnen verlaangt.
De ganzen Interview kënnt der liesen op rtl.lu an den Invité muer de Moien um Radio ass de President vun der csv-Jugendsektioun, den Alex Donnersbach. Et richt no Finanzkris, eng vu villen Iwwerschrëften an der internationaler Press zu neien Turbulenzen op de Finanzmäert. D'lescht Woch war et lass gaang mat der Faillite vun der Silicon Valley Bank. D'US-Regierung ass séier intervenéiert, a well d'Bank virun allem Start-uppen als Clienten hat, hu sech d'Marchéen och nees berouegt. Lo awer, mam Aktiecrash vum Schwäizer Traditiounshaus Crédit Suisse, ass de Verglach do mat der Finanzkris vun 2008. Um selwechten Dag setzt d'EZB de Leetzëns weider an d'Lut. Wat sinn d'Konsequenzen och op Lëtzebuerg? Dat huet d'Caroline Mart nogefrot. Too big to fail, de Sätz De Finanzkris kënnt och bei enger Credit Suisse. Duebel esou grouss Bilanzzomm wéi d'kalifornesch Bank, vill méi vernetzt, awer och scho méi laang an hausgemaachte Schwieregkeeten. Gëscht ass den Aktiekuer ëm 30 Prozent agebrach, dat Wichtegst war fort. Vertrauen. De Kursverfall bei Credit Suisse ass näischt Neies. D'Credit Suisse kämpft, e Businessmodell ze hunn. D'Rentabilitéit vun der Bank ass och am Gespréich. Lo ass et natierlech esou, datt den Aktiekurs och gedriwwe gëtt vum Vertrauen, wat d'Leit hunn an d'Zukunft. A wann dat bis fort ass, gëtt et eng Kettereaktioun. Déi Irrationalitéit, déi ass sécherlech eppes, wat, wat Der mer fäerte wéi, wéi d'Feier. Well wann Der elo déi Chuten an de Cours boursier kuckt, déi seet eigentlech näischt iwwert d'Solvabilitéit vun deene Banken aus. Mee de Crédit Suisse hat akut Liquiditéitsproblemer a gesprongen ass d'Schwäizer Zentralbank mat der Annonce vun engem 50 Milliarde Kredit. Dat huet gehollef d'Marchéen nees ze berouegen. De Fait, datt de Crédit Suisse 50 Milliarde geléint kritt, heescht awer och, datt se muss 50 Milliarde wäerthalteg Garantien hannerleeën. Dat weist dann awer och, datt wann eng Bank dat kann, d'Situatioun vläicht net grad esou dramatesch ass, wéi se elo momentan en effet duergestallt gëtt. Angscht an Irrationalitéit vun de Marchéë kritt een net iwwer Reegelen an de Grëff. Soss wieren awer kloer d'Léieren aus der leschter Finanzkris gezu ginn, D'Viraussetzunge well ganz anerer. Mir haten Zäiten, déi schwiereg waren a verschiddenen EU-Länner, a bis elo huet de System funktionéiert. Also d'Banke sinn haut méi zolidd, si hunn haut méi Kapital a si hunn haut e bessert Kapital, wéi se vrun der Finanzkris haten. Dat ass keen Zweifel. Keng Angscht deemno virun engem Dominoeffet an der EU oder zu Lëtzebuerg. An och d'Decisioun vun der Europäescher Zentralbank haut géif weisen, dass mer net nees am Zeenario Finanzkris sinn. Dir hutt haut zum Beispill gesinn, dass d'EZB de Leetzëns ëm 0,50 Prozent gehéicht huet. Dat war och esou virausgesot. D'EZB ass net vun deem Plang fortgaangen, huet also als zentrale Fokus d'Inflatioun ze bekämpfen nach ëmmer an ass net wéinst Finanzstabilitéitsängschten, wat och eng Roll ass vun enger Zentralbank a vun enger EZB, vun deem Plang deviéiert. Dat ass jo och e Signal. Fir lo also Entwarnung, mee kloer ass awer, wann e puer méi grouss Banken op eemol an d'Labrente kéimen, dann gëtt et keng Garantie se all opzefänken.
Stellt Iech Lëtzebuerg vir wéi eng digital Festung, wou Donnéeën geschützt ginn wéi an engem Safe. Op der Wirtschaftsmissioun vum Premier Xavier Bettel a Kalifornien gouf e Projet annoncéiert, vun deem ee sech vill erwaart, e Service fir Entreprisen a staatlech Acteuren, Vun der Sécherheet heet hir, e Cloud-System, wéi et nach keen an Europa gëtt. De Fränk Goetz erkläert.
Et heescht, Donnéeën sinn dat neit Gold. Mat der Digitaliséierung falen ëmmer méi wäertvoll Donnéeën un. A wat wäertvoll ass, muss och gutt geschützt ginn. Cyberkriminalitéit mat Klaue vun Daten gehéiert eben och zu der digitaler Welt. Hei kënnt elo Lëtzebuerg an d'Spill, souzesoen als digital Festung, mat engem Service, deen Entreprisen a staatlechen Acteuren eng grouss Datesécherheet garantéiere soll, andeems Donnéeën zu Lëtzebuerg gespäichert sinn an och hei bleiwe sollen, eng sougenannt deconnectéiert souverän Cloud, déi et an dëser spezieller Form esou an Europa nach net gëtt. Am Fong, mir hunn alleguerten, wa mer eisen Handy kucken, gëtt et jo eng Cloud, an et huet keen eng Anung, wou déi sinn. Hei ass elo mol fir d'éischt d'Méiglechkeet, dass déi Donnéeën, déi wichteg sinn, och souverän an deem Land sinn. An mat duerch Google hu mer déi éischt Méiglechkeet, an dat ass déi eenzeg, déi een och ubitt, wou et am Fong deconnectéiert ass. Dat heescht, et ass net eng Firma, déi selwer eng Hand mat driwwer huet. Dat heiten ass wierklech eng Lëtzebuerger Firma, wou dann och d'Donnéeë wäerte stockéiert sinn. D'Technologie kënnt vu Google an et ass och d'Annonce, datt Google eng Presenz zu Lëtzebuerg wäert opbauen, Och dat wär eng Première hei am Land. Et ass fir d'éischt, wou Google och seet, mir si bereet do eng Antenn opzemaachen zu Lëtzebuerg, fir kommerziell eben och der Luxconnect an Telindus, dat heescht Proximus, och ze hëllefen do d'Servicer unzebidden. An net nëmmen, si hunn sech och engagéiert hei zu Lëtzebuerg au Niveau vun der Recherche, au Niveau vun der Cybersécuritéit en Exzellenzzentrum an der Formatioun och zesummen unzebidden. an do Moyenen zur Verfügung ze stellen. Nach dëst Joer soll dësen neien, séchere Google Cloud Service starten, wou sech déi Lëtzebuerger LuxConnect an Zesummenaarbecht mat der belscher Proximus dann och finanziell Resultater erwaarden.
Et ass héich hiergaang de Mëtteg an der franséischer Assemblée nationale bei der Ofstëmmung iwwert déi staark ëmstridde Pensiounsreform vum President Macron. Well d'Regierung déi néideg Majoritéit wuel op e puer Stëmmen net kritt hätt, huet d'Premierministesch annoncéiert, datt si op e speziellen Artikel vun der Verfassung zréckgräift, mat deem d'Regierung eng Decisioun ouni den Accord vum Parlament duerchsetze kann. Dat huet fir hefteg Protester bei der Oppositioun gesuergt. De Petz Bartz mat den Detailer a weideren Noriichten aus dem Ausland.
Fir mat enger Ofstëmmung kee Risk ze lafen, huet d'Regierung den Artikel 49 Alinéa 3 beméit an d'Gesetz laanscht de Senat an d'Assemblée nationale duerchgesat.
Fir an d'Pensioun ze goen, muss een elo 64 Joer hunn. A Frankräich En Enn vun der Mobiliséierung vun de Gewerkschaften ass domat net ofzegesinn. D'Oppositioun plangt e Mësstrauensvott. De Pentagon huet elo de Video public gemaach, wou eng Kamera vun der Reaper Drone iwwert dem Schwaarze Mier d'Attack vun engem russesche Kampffliger gefilmt hat. De Fliger hat d'Fliger Bensin iwwert der Drone erausgelooss. Moskau hat dementéiert a behaapt, d'Maschinn wier duerch e schaarft Manöver an d'Mier gefall. Ouni Iwwerraschung, well ouni Géigekandidat, gouf den Gianni Infantino zu Kigali a Ruanda als President vun der internationaler Futtballfederatioun erëmgewielt. Iwwer den Hëllefsfong, deen d'FIFA wollt grënnen, fir exploitéiert Aarbechter z'entschiedegen, goung um 73. FIFA-Kongress keng Rieds méi. D'Caroline Van der Plas an hir nei rietspopulistesch EU-feindlech Bauerepartei huet bei Regionalwahlen an Holland massiv Sëtz am Senat gewonnen. De Succès vun der Partei geet zréck op d'Protester vun de Bauere géint d'Pläng vun der Regierung fir d'Stéckstoffemissiounen ze reduzéiere mam Zil d'Biodiversitéit z'erhalen. D'Véier-Parteie-Koalitioun vum Premier Mark Rutte huet u Sëtz agebéisst. Schwéier Protester zu Athen a Griichenland dann haut mat Tréinegas a Bensinnsbommen. D'Gewerkschaften haten zu engem Generalstreik opgeruff, fir géint de lamentabelen Zoustand vum staatlechen Eisebunnsreseau ze manifestéieren, deen dozou gefouert hat, datt den 28 Februar 57 Persoune bei engem Zuchaccident ëm d'Liewe koumen. D'Leit op der Strooss werfen der konservativer Regierung vir, all Warnungen am Virfeld op de Manktem un Entretien ignoréiert ze hunn.
Et ass eng Krankheet, déi mat vill Virurteeler a falsch Informatioune verbonn ass. D'Ligue d'hygiène mentale lancéiert elo eng Opklärungscampagne iwwer d'Schizophrenie. Et gëtt geschat, datt eng Persoun op 100 betraff ass. Et ass eng psychesch Kränkt, déi jiddweree ka kréien, meeschtens schonn mat 15 bis 25 Joer. Sou war et och beim Christine Fandel. D'Fra vun haut 38 huet laang gebraucht fir z'acceptéieren, datt se schizophren ass an dofir Medikamenter an Therapië brauch. Mëttlerweil huet si geléiert mat der Krankheet ze liewen a si wëll mat hirer Oppenheet sensibiliséieren a Mutt maachen. Lynn Cruchten.
Viru gutt 15 Joer huet sech beim Christine Fandel Schizophrenie bemierkbar gemaach. Si war iwwerzeegt, si wier op enger Missioun a misst d'Welt retten. Medikamenter, déi se verschriwwe krut, huet se wéinst Erklärungsmangel laang net geholl. Si huet et trotzdeem fäerdeg bruet, hire Masterstudium ofzeschléissen an ass duerno, och wéinst hiren anere Gedanken, op Prag gaang. Ech hu gemengt, d'Leit géifen all meng Gedanken héieren, an ech hu geduet, wann ech an en Zuucht ginn, wou d'Leit meng Sprooch net verstinn, dann ass et net esou schlëmm, da si se mer och net rose wann ech Frechheeten denken. Zu Prag huet si sech awer ëmmer méi isoléiert an d'Schizophrenie huet sech verschlëmmert. Si koum d'Urgence heem a gouf hospitaliséiert. An dunn war deen éischte Moment, wou d'Infirmière zu mir gesot huet, Madame, Dir wësst, wann ee Schizophrenie huet, da muss ee seng Medikamenter e Liewe laang huelen. Fir sech anzegestoen, datt een déi Krankheet huet, ass ganz schwéier. Bei enger Schizophrenie ginn et haaptsächlech dräi Zorte vu Symptomer, positiver, negativer a struktureller.

Däerf een net verwiessele mat dissoziativer Identitéitsstéierung. Et ass net, datt ech verschidde Perséinlechkeeten hunn, déi net eng vun där anerer wëssen an datt ech mol déi eng Perséinlechkeet, mol déi aner Perséinlechkeet ausliewen. Dat ass et net. Et ass éischter, datt verschidden Deeler vu menger Perséinlechkeet net gutt mateneen zu Wee kommen. De geneeën Ausléiser fir hir Schizophrenie kennt d'Christine Fandel net. Si féiert et op emotionale Stress zréck. D'Krankheet ass awer och verierfbar oder op traumatesch Erliefnisser zréckzeféieren. Ce qui est important aussi à savoir, parce qu'on en parle beaucoup au niveau de la dépénalisation, mais le cannabis provoque, en tout cas déclenche parfois la schizophrénie plus tôt que ce qu'elle aurait pu être. Schizophrenie hänkt och mam Botestoff Dopamin zesummen, wat een awer mat Medikamenter behandele kann. D'Theorie ass jo, datt den Dopaminausschoss am Gehier ze grouss ass. A wat d'Medikamenter man ass, si blockéieren d'Dopaminrecepteuren op der Gehierzell. Dat heescht, kënnt awer manner Dopamin un, wéi do ass. An da kann een aus deenen Informatiounen, déi ee kritt, och e méi normale Sënn maachen. C'est une maladie où on parle du du rétablissement, pas de la guérison, mais le rétablissement et le rétablissement c'est reprendre le cours d'une vie là où avec ses compétences et ses et ses déficits. Et sinn donieft awer och Psychotherapien néideg, ënner anerem fir selwer d'Krankheet ze verstoen an z'akzeptéieren. D'Christine Fandel huet sech laang fir hir Schizophrenie geschummt, mécht awer haut kloer, datt een trotzdeem en erfëllt Liewe kann hunn. D'Leit hu bestëmmt iwwert mech geschwat an hei hunn ech eng Méiglechkeet, d'Saach aus menger Perspektiv ze zielen an ze weisen, jo, ech hat de Norde verluer, mee mëttlerweil ginn ech eens do dermat, jo, ech hu mäi Liewen an ech si frou dermat.
Sport dann um Enn vum Journal. De Moien huet de Fussballnationaltrainer säi Kader fir déi éischt zwee EM-Qualifikatiounsmatcher d'nächst Woch géint d'Slowakei a géint Portugal bekannt ginn. Iwwerraschunge goufen et keng. No hirer Blessure sinn de Christopher Martins an de Marvin Martins nees mat dobäi. Mee och den Tim Hall an den Eldin Djogovic kënne sech iwwer hiren Retour an d'Nationalekipp freeën. Mat ënner anerem Portugal, der Slowakei a Bosnien hunn d'Rout Léiwen alles anescht wéi een einfache Grupp erwëscht. Toppfavorit op déi éischt Plaz ass sécher Portugal, hannendrun kéint et awer spannend ginn. Déi aner 3 Ekippen, Bosnien, d'Slowakei an och Island, ech gesinn déi ganz, ganz no beineen. vun der Qualitéit hier an ech denken och, datt mir vum Leeschtungsverméigen net wäit vun ewech sinn. Fir mech ass Bosnien an d'Slowakei sinn dat déi zwou Natiounen, déi Topfavorit sinn op déi zweete Plaz. An dann denken ech, datt Island a Lëtzebuerg vläicht e Cran drënner kënnt, mee all Match muss gespillt ginn. An déi grouss Fro, déi sech nach stellt, Ass de Cristiano Ronaldo géint Lëtzebuerg mat dobäi? D'Äntwert kréie mer dann muer, wann den neie portugiseschen Nationaltrainer Roberto Martinez säi Kader fir déi zwee Matcher géint Liechtenstein a géint Lëtzebuerg wäert bekannt ginn. Dat war et dann fir de Journal vun haut. Ech wënschen Iech nach e ganz schéinen Owend. D'Valérie Wagner seet eis nach, wéi et mam Wieder virugeet. Äddi.
Am nationalen Härebasket ass dëse Samschdeg den éischten Héichpunkt vun der Saison. An der Arena vun der Coque spillen an der Coupefinall den Titelverdeedeger Basket Esch an d'Etzella Ettelbréck géinteneen. Béid Ekippe versichen den éischten Titel 2023 perfekt ze maachen. D'Coupe-Finall am Häre-Basket dëse Samsdeg vun 8 Auer un live op rtl. An um 5 Auer schonn streame mir d'Finall vun den Dammen, Sparta Bartreng géint Hueschtert, live op rtl Play.
Goal, de Magasinn fir all Futtballfan op der Tëlee. Ëmmer Méindes mam Top-Match vum Weekend, Highlights, Goaler. Mir bleiwe fir Iech um Ball a suivéieren d'Lëtzebuerger Futtball-Aktualitéit. Goal, ëmmer Méindes um 8, direkt nom Journal an elo och op rtlplay.lu.
D'Emissioun Goal gëtt Iech presentéiert vun der CMCM, Är Gesondheetsmutuelle. Den Elvis Silva Martins mécht e Volontariat an der Surferstad Peniche a Portugal, d'Milly Kirtz weist wéi een mat Hypnos ofhuele kann an den Thierry Schlësser ass grad zréck vum Rallye Classico Mallorca. Live Planet People, muer den Owend ëm 7 hei op rtl.